na ku losa murhandziwa wa hosi na ku losa murhandziwa wa xikwembu e xikwembu lexi hanyaka hi vito ra yesu e a xi ku katekisi na kulori a xi hi katekisi e na kulori namuntlha ni ta vulavula hi rimitso ra ku bava rimitso ra ku bava loko ri ri kona e embilwini ya hina hileswaku ri endla yimayima leyikulu eka vutomi bya hina. Leswi swi tsariwile ka Vaefesa e chapter 4 verse 31 ku ya fika ka verse 32 laha hi vonaka nongoloko wa swilo swo karhi leswi swi e, swi swi swi nga ka ndhawu leya swi nga tsariwa swi fambelanaka swi nga vanghanu va rimitso ra ku bava E rimitso leri ra ku bava na ku lori muyingiseli murhandziwa wa hosi e i rimitso leri ri endlaka leswaku munhu nkarhi wihi na wihi a xilo xa xitsongo a nga va a hlundzuka naswona loko a hlundzukile hileswaku swi karhata ngopfu swi nonon'hwa ngopfu ku va ku hlundzuka lokuya kusuka embilwini ya munhu lweyi hi laha moya lowo kwetsima makwerhu wa hi kawuka leswaku rimitso ra ku bava loko ri ri kona embilwini ya hina hileswaku ri endla nyakanyaka yo tala eka vutomi bya hina bya ximoya eka vunghanu eh, bya hina na xikwembu naswona makwerhu e bya a rimitsu ra ku bava ra endla leswaku e ri ri pfala a tintswalo ta xikwembu ti nga endleki hi ku vevuka eka vutomi bya hina leswi swi tsariwile nakona eka vaheberu chapter 12 vhesi 15 Rimitsu ra ku bava, loko ri ri kona embilwini ya hina, ri tumbelile, ri tifihlile, hileswaku e moya lowo wo kwetsima wu hi byela leswaku hi ri susa. Makwerhu u nga ni vutisa ku a muvulavuli u ta ni nga swi tiva njhani leswaku rimitsu ra ku bava ri tumbelile ri kona embilwini ya mina? Makwerhu, e u nga khongela hi vito ra Yesu u kombela moya lowo kwetsima wu secha mbilu ya wena. E leswo swa endleka makwerhu. Leswi ni swi tivaka hileswaku moya lowo kwetsima loko hi khongela hi vito ra Yesu hi kombela leswaku wu hi komba loko ku ni e, e xilo xi nga tumbela embilwini ya hina xi nga tsakiseki xikwembu xi nga fambelaneki ni ku rhandza ka xikwembu moya lowo kwetsima wa hi komba hi xihatla hi va loko hi swi twisisa ka miehleketo ya hina leswaku i ntiyiso leswi na swi tiva leswaku e, swa endleka eka, eka mbilu ya mina hi kombela wona moya lowo kwetsima wu susa rimitso leriya ra ku bava hi va hi twa ku vevuka emoyeni wa hina embilwini ya hina murhandziwa wa hosi rimitso ra ku bava e, ri endla nyakanyaka loko ri tumbelile eka mbilu ya hina naswona mhaka yin'wana makwerhu yi nga tsariwa kwalaho ka vaheberu chapter 12 verse 15 hileswaku ra tlulelana A mahla mahla ya rimitsu ra ku bava swa endla leswaku eh, ma, ma, ma, ma tlulela ni vanhu van'wanyana hi ndlela yihi hileswaku makwerhu swa endleka munhu njhe hi xilo xa xitsanana a hi yangula hikolaho ka ku ku ni rimitsu ra ku bava e, e, e, embilwini ya hina ri nga tumbela e, ri ta endla leswaku Hi xihatla hi kariha naswona swi hlamarisa leswaku hawu munhu lweyi leswi ni nga n'wi angula swona a hi swi fanela swi nga faneli leswaku a nga kwata hi ndlela leyi a va ni mahluntsu ya ku chavisa hileswaku rimitso ra ku bava ri kona ri yo tumbela embilwini ya hina. Kambe mahungu yo saseka hileswaku hi vito ra Yesu ra simuliwa. Loko hi khongela hi vito ra Yesu, hi kombela moya lowu a moya wa ku kwetsima wu hi komba leswaku rimitso ri kona ri nga tumbela endhawini yo karhi tanihiloko u tiva leswaku rito ra Xikwembu makwerhu ra hi ra hi dyondzisa leswaku e mbilu ya munhu i tiko ni la vula leswaku swa endla yi fihla swilo leswi swo tala naswona swilo leswo swi nga tumbela hi nkarhi wo leha swi nga tumbela hi malembe yo tala kambe lweyi a nga hi kombaka swa ku swi kona swi tumberile futhi swi thikamesa ni ni vunghanu bya hina na xikwembu I moya lowu wo kwetsima loko hi khongela hi vito ra Yesu hi kombela leswaku wu secha mbilu ya hina wa hi komba wu hi tisela ka eka miehleketo ya hina hi swi twisisa leswaku i ntiyiso ku ni malembe yo tala ku sukela na ke ni khuvekisiwa hi munhu lwiya wo karhi naswona loko ni tshika ni hlangana na yena endleleni kumbe ni n'wi vona eku kariha lokuya ku a pfuka embilwini ya mina ku yima hi milenge xiyimo lexi makwerhu xa kombisa leswaku munhu luya a wu zanga u mu rivalela rimitso ra ku bava ri kona mahla lawaya ma yo tumbela hikolaho loko se u n'wi vona ku pfuka yimayima liya makwerhu moya lowo kwetsima wa hi wa wa wa wa wa hi komba wa hi hlawutela leswaku etimbilu ta hina Swa ha fanela ku va ti sechiwa hi wona moya lowo kwetsima, kambe swi ta endleka loko hina hi teka masungulo hi khongela, hi kombela Xikwembu, Xikwembu, e, secha mbilu ya mina, swi tisi ka miehleketo ya mina swilo leswi swi nga tumbela, swi nga tumbela, lo, leswi swi nga tsakiseki wena Xikwembu, moya lowo kwetsima wa swi endla. Makwerhu, rimitsu ra ku bava ri endla ni leswaku tinhlamulo ta hina ka leswi hi nga swi khongela hi nga khongelaka hi kombela Xikwembu ku xi hi pfuna ha swona ka vutomi bya hina kumbe e ku ni swo karhi leswi hi swi vilelaka ka vutomi bya hina swa endleka swi teka nkarhi wo leha yin'we ya ya xiyimo lexi xi nga va xi endleka hi loko rimitsu ra ku bava ri ri kona ri tumbelile makwerhu eka samuweli wo rhanga samuweli wo rhanga chapter 1 eh, makwerhu hi dyondza hi mamana ana mamana ana luya a nga tsariwa laha ka samuweli wo rhanga chapter 1 a na xiyimo xo karhi lexi a xi endleka ka vutomi bya yena kambe namuntlha laha a ni vulavuli hi xiyimo lexiya ntsena ni fananisa hi mhaka ya rimitso ra ku bava loko ri ri kona ri tumberile yena mamana hana luya hileswaku yena a ni xiyimo xo karhi kambe ka xiyimo lexi a ri ka xona makwerhu murhandziwa wa hosi e, e, e, wun'wanyani mamana loyi a ri wa ndyangu wolowo ya na yena handle ka ku veni a n'wi pfuna a n'wi khongelisa leswaku xikwembu xi n'wi hlamula ka xivilelo lexi a ri ka xona makwerhu hileswaku mamana luya wun'wanyani A a n'wi hlokahlokisa eminkarhi hinkwayo swi tsariwile eka vhesi 6 ka samuweli wo rhanga chapter 1 laha ka vhesi 6 hi dyondza leswaku mamana luya a n'wi hlokahlokisa nkarhi wihi na wihi hi laha mamana hana a nga gama se e, e, a a ni rimitso ra ku bava leri a ri tumbelile embilwini ya yena Makwerhu, loko u dyondza ka Yesamuele yelo wo rhanga lwe eka vhesi 10 ni ka vhesi 15, hi vona laha leswaku mamani luya, mamani Hana, a sungule ku a khongela hi ku hi ku hindeka lokukulu naswona a a a chulula e moya wa yena mbilu ya yena emahlweni e, e, e, ka xikwembu swi tsariwile ka samuwele yena wo rhanga ka chapter 1 ka vhesi 15 a chulula embilu ya yena a chulula moya wa yena hi mahlamu no swi hlamusela u ta swi vona swa swi tsariwe hi matsariwela wihi ya kona mayelana ni bibele leyi u hlayaka yona um leswi swi vulaka leswaku um mamana hana ku ve nkarhi lowu a nga endla xikhongelo xa ku a nga fihli nchumu a byela xikwembu hinkwaswo leswi a swi ri ka mbilu ya yena ni xiyimo lexiya a khongelela xona ku sukela kwalaho makwerhu loko hi hlaya hi vona leswaku mamana loyi a kumele a kume nhlamulo a yi amukele nhlamulo ya xikwembu a yi amukele tintswalo ta xikwembu xikwembu xi n'wi nyika nhlamulo yo hlamarisa ka leswi a swi vilela hi minkarhi yo leha makwerhu hi twisisa la leswaku swi nge rimitsu leriya a ri a ri byariwile embilwini ka mamana hana ka nkarhi wolowuya a ri ka yima liya ya ku vilela ko karhi hileswaku um ka nkarhi lowu ya nga khongela a byela xikwembu na rona rimitsu leri ri simuliwile hi laha nhlamulo ya yena makwerhu yi fike hi xihatla eya i endle leswi swi i khongelile a endla swilo leswo tala na a vilela nhlamulo ya yena kambe laya loko se hi twa leswaku a chulule embilu ya yena a humese mbilu ya yena a yi veka emahlweni ka hosi xikwembu hileswaku nhlamulo ya yena yi fike hi xihatla hi swa ha fanana ni swo swi nga tsaliwa laya ka vaheberu chapter 12 verse 15 leswaku rimitso leri loko ri ri kona e e ra nyamisa timbilu ta hina ni vulavula hi ku nyama ka ximoya ra nyamisa e timbilu ta hina naswona tanihiloko hi hlaya laha ka va e, e, e, ka va ka ka va ka va efesa e chapter 4 verse 31 Rona rimitsu leri ri ni ntlawa wa swilo swin'wana leswi nga tsakiseki Xikwembu e, e, e, e, leswi swi fambisanaka na rimitsu leri. Naswona makwerhu, loko hi ri simula hi matimba ya Xikwembu, e, hi ri simula etimbilwini ta hina hi ku tihlaya ka Hosi Yesu, kumbe hi kombela moya lowo kwetsima wu ri susa wu ri simula, ni ni swimintswamintswana leswiya swin'wana swi nga etlhelweni ka rona hileswaku a swi tiyiseli swa nyamalala swa baleka makwerhu hi swi vona kwihi eka samuwele wo rhanga chapter 17 vhesi 51 laha a ku ni yimayima ya mafilista ma ma ma ma ma ma pfukela amaisrayele mafilista a ma na nhenha ya wona a ri Goliyadi, loyi Mafilista a ma tshembele ka yena. Kola ka Samuwele wo Rhanga chapter 17 verse 51 hi dyondza leswi nge loko loko Davhida a dlaye xihohlovila lexiya xa Mafilista lexiya a ri nhenha ya Mafilista hileswaku Mafilista ma balekile ma tsutsumile hikusa ma vone leswaku Nhenha leyi a ma tshembela ka yona, xihontlovila xa, xa, xa wona Mafilista xi dlawile. Wa vona? Wa vona, makwerhu, leswaku swa fana leswi nga tsariwa laya eka Vaefesa chapter 4 verse 31, eka rindhwendhwe leriya, Lexi xi nga phambili hi ro rimitsu leri ra ku bava, loko hi ri simula hi ku tihlaya eka Xikwembu, hi ku tihlaya hi ku pfuniwa hi moya lowo kwetsima, hileswaku ni leswiya swi nga kolaya, hileswaku swa baleka, a swi nge tiyiseli. Makwerhu, rimitsu ra ku bava. E ri vanga yimayima leyikulu ka vunghanu bya hina na Xikwembu. Byi thik, e, ri thikameza e, ni ntirho wa moya lowo kwetsima etimbilwini ta hina, eka vutomi bya hina. Hi laha moya lowo kwetsima ka Vaefesa chapter 4 verse 31 wa hi byela leswaku hi ri susa rimitso leriya. hi kota ni ku vevuka timbilwini makwerhu hi kota ni ku tsetselela ku rivalela ni van'wani lava ka va va nga va ka va hi va hi khuvekisile eminkarhini yi nga hundza ni lavo va nga ha hi khuvekisa hileswaku swa vevuka ku va hi va rivalela hi va hi kuma tintswalo ta xikwembu moya lowo kwetsiwa wu hi pfuna makwerhu kateka rimitsu ra ku bava e Ri nghozi swinene. Rimitsu ra ku bava i mhangu naswona loko ri ri kona munhu wa swi kota ku vulavula njhe swilo leswi swi tlhavaka timbilu ta vanhu van'wanyani a vanhu va hlamala va ku munhu loyi ku yo endleka yini kasi namuntlha minkarhi yin'wanyana a ni ri swi nga va leswo ntsena kambe minkarhi yin'wanyani swa endleka Ku na rimitsu ra ku ba vamakwerhu ri tumbelile. Mahungu lamanene, moya lowo kwetsima hi wona wu hi kombaka loko hi khongela hi vito ra Yesu, hi kombela leswaku wu hi secha etimbilwini ta hina. Loko ri ri kona, hi xihatla moya lowo kwetsima wa hi komba, hi va hi kombela wona wu ri susa. Kumbe hi tihlaya eka Hosi Yesu, leswaku i ntiyiso swi endlekile siku ro karhi swo karhi e evukarhi lebyi mahla lawo ma tumberile embilwini ya mina ma susi hosi yi va hosi e yi ma susa ni vulavula hi hosi yesu hi wona moya lowo kwetsima wu susa rimitso leriya makwerhu kateka a hi tivoneli makwerhu rimitso ra ku bava swa endleka hi ku hinkwaswo swa hina swi tshamisekile na xikwembu na ku ve rimitso ra ku bava ri kona ri tumbelile futhi ri nyamisa na vanhu van'wanyana ri nyamisa ri chakisa eh, na timbilu ta hina ene loko swi ri xitani makwerhu tsundzuka leswaku ku nyama ka ximoya ni ku chaka ka ximoya hileswaku a swi fambisani ni moya wo kwetsima hi laha moya lowo kwetsima wu hi kawukaka leswaku a hi tivoneli loko rimitso leri ri ri kona kateka makwerhu loyi a vulavulaka makwerhu I Pede Yese Mabunda hi siku ra ti 12 ka Machi ka 2018 nampundzu makwerhu eAfrika Dzonga eh kateka moya lowo kwetsima wu ta ku pfuna makwerhu moya lowo kwetsima eh wu ta endla leswaku wu ku hlawutela ni swin'wana na wena u ta kota ni ku pfuna na van'wanyana hi vito ra Yesu amen